Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger Episode vum Kaméidi Luxemburgs Feines Metal Podcast mam Pit a mam Gilles. Schéinen gudden Mëtteg, Peter.
Namasté my friend. Namasté to you my friend, very good, yes yes yes an zack hu mer all Limite gebrach. Kaméidi cancelled. Ja ja
Di Monetize mee wéi der vläit schonn héieren hutt um Pit sengem very good Accent an wat e gesot huet, Dir hutt jo no ganz. No engem klenge Questionnaire hutt der jo wollten nach a puer Episoden hunn iwwer d'Länner. Mir hunn eis do geduet, hm, wat fir ee Land huet éischtens emol eis zwee, de Pit a mech, markéiert a gudden ewéi a schlechten Hinsichten a wat fir een Land huet eng eng zimmlech wuessend a promising Metal Scene wou am gaangen ass ze kommen. Dunn hu mer geduet, mir schwätzen iwwer Indien, ne?

an de Raum falen. Pit, wat ass dat éischt u wat s du denks wann s du un Indien denks? Du waars jo och do. Wat fält der do direkt an? Jo, also mir waren do. Ech mengen du waars do bestuet ginn mat denger Fra. Ech war matkomm, mir waren zu relativ vill Leit. Mir si eraus um Flughafe komm. Alleréischt war Wäermt. An ganz vill Kaméidi. En huet et gesot. All, all rëm. All rëm. All rëm. Den Hummer ass gefall. Ja, ich mengen Indien ass ass en verdammt grösst Land mat enger verdammt großer Population.
Mhm, ja, an dat, die Gräse der Welt. Ja, an dat hu mer och effektiv direkt beim Ukommen ze spiere krit. Äh, ich mengen Ech mengen et et Wuert wat een deen sech net mat Indien befaasst an och nei ass ass einfach Chaos. Dat Land ass chaotesch absolut chaotesch an onorganiséiert. Ja dat ass zumools well eis Mëtteleuropäer ass dat esou klengen Culture Shock den éischte Moment. Du gewinns dech natierlech drun, du passt dech un e bëssen, mee den éischte Moment ass da esou, jo dat ass guer net dat Liewe wat mir hei kennen, dat ass alles ganz aneschters an. Verréckt an haart an chaotesch wéi se besees ganz vill chaotesch Punkt der Organisatioun virun allem net hun mir och mat den Leiit erlieft ja de mat do hanne waren ja fir dat man ze soen da war net ëmmer so ganz pünktlech gewiecht wie mir wie mir waren dass man ne ne gëtt et net schlimm menge wann wann an Indien in der se dech kommen ähm, oder wanns dann Indien dech muss wee verlossen dat dech soll irgendwo i siche kommen Dann ass et ok wanns du eleng schon zou Stonne Verspéidung hues gell Well hien e wäert der egal wéi och nach hunn an der wärs ze awer waarden dat ass den ja e gutt ja, mat ja. der Famill a mat der Famill war so ménger säit eben an mat mat mat degem degem Bro an de moment doch ma mat denger gudder Sister schon man dat de misse an Indie gees. Äh, dann bass de mat ville Leit ënnerwee an dat kann dann um nach méi chaotesch ginn, wéi et u sech schon ass, wéi s du scho grad gesot hues. Mee Et war awer lëschteg, war awer wat geil. war, wat, wat war geil, wat war eng absolut äh, eng Menge eng eemoleg Experienz fir eis allen zwee. Ja, ich wär die, also ich hätt, ich hätt bad Naasch gebass, wann ich net matgegangen wär, gell. Ja. Also, das war eng von den geilsten Experience. Ech sinn frou, dass du mat Punkte wars. Ech sinn der Vakanz eweg dankbar, wéi s du weess, well och, och Ja, mir ja. als Wäissen, Als Wäissen, deen an Indien bestuet gëtt, huet sou munches matgemeet, wat en net wosst. Ja, ja, ja, eng du wosst vun allem net wat dech gift zou wossten alle goen net. Ech war och opgefall ass mir waren jo mis se relativ oft gefrot ginn fir Fotoen ze maachen mat lokale Leiit vun Doanne gell. Well et schengt dat einfach net ganz vill Beisser do an der Rëm trëppelen an du gëss regelméisseg gefrot fir eng Foto mat ze maachen. Ech hat demols nach laang Hoer an hunn Zigarette gefëmmt iwwerall an e bëssen, ja, Tourist-like ausgesinn. Du waars de schlechteste Beispill vun Tourist, wou se sech wahrscheinlech ni geduet hätte fir un eng Lëns ze kréien. Dofir hues du misse fotograféiert ginn. Mee mir sinn all fotograféiert ginn, ne? Jo, definitiv, ja.

kannt ginn duerch verschidde mhm. Bands an äh, dorops sinn stellt sech dann noch die froh mee wie mir als schon irgendwo wahrscheinlich irgendwo gestalt hunn ja mee wat äh, ja wat wat machen déi vun Musik well die indisch Musik u sech ass wie man fir du nach gesot hunn wie du wie mir gesot hues das das um eng bull dat ich mein dat, dat gëtt zum Deel just an Indien die Form vun traditioneller Folkmusik déi ja. äh, an de Filmer Bollywood oder wat och ëmmer äh, ganz vill gesäis. Dat geht zwar nobausen, me so vu Bause kënnt net ganz viel ran, wat wat Grip huet a wat sech géint developéieren zu enger 10. Ja. Mhm. Ja. An dafür fand ich umso méi interessant, weil nachdem es mal eben décidéiert hun iwwer innen schwätzen man natürlich auch bisschen recherchéiert, wie se Stadt geheiert. An äh, ja also soe mer mol plus minus ëm 2000, Mëtt 2000er, huet sech an Indien effektiv esou e klenge Mouvement agenist an och déi éischt Metal-Bands sech getraut un d'Ëffentlechkeet ze goen an wat jo och an Indien elo net en Thema ass wat steinfach esou muss. Ech mengen Indien ass net dat liberalste Land am Sënn vun du kanns et zwar maachen, mee du bass esou un Traditiounen a Famillje gebonnen, dass du dat net onbedéngt wëlls maachen. Ja, ja, du bass net ëmmer esou ganz fräi.

ja das wie du sees das mit der 2000 da rutsch dann so bisschen etabliert gehabt ich hatte aber geliers gehabt äh, die aller echt äh, anscheinend die aller echt äh, metal bands an indien mhm. mit millennium geheescht da war schon 1988 aber gewirrscht ja es hat den nun auch gesehen ich froh mich ist Well wéi gesot äh, mir kënnen dat jo lo definitiv bestätegen, well mer well mer et hautnah erlieft hunn, wéi que dass dat esou eng Kontroversitéit ass an hirer Gesellschaft, éischtens emol mat de Kasten. Mir sinn lo net hei wéi fir dat lo an, an de Buedem ze zéien. Mir wëssen all, wéi komplex dat Land ass. Mä Ja, ja, äh, voilà. mä- mä dat huet dann definitiv och seng Spuren bei esou Artisten gelooss an Vill fënns de wéi gesot net iwwer indesche Metal. Du fënns Bands, mee esou Band-History ass net wierklech do, gell? Oder äh, wéi soll yeah, yeah. History iwwer de ganzen Development, gell? Nee, dat fënn dat fënn ech och gesicht gehat, ech och net allze vill vum gehabt, mm -mm. So. Mm -mm. Lo kennt Dir natürlich och soen ja okay, da gëtt et jo net iwwer souvill iwwer Indien ze ziele, mee ech soe mer dann awer och sou an du och. Ähm, Ech mengen den Inder, den Inder u sech géing der jo elo net verbidden, mee den Inder kuckt dech un, ne. Wéi mer et ze spiere kruten, ass net familiär mat Saache vu vun dobausse kommen. Ech mengen d'Englänner hunn an hirer Kolonialzäit ganz vill Schlëmmes do gemeet, dat steet ausser Fro. Dat heescht och esou. Kéint ech mer virstellen, dass esou e Genre vu Musek, wou dann aus dem Weste kënnt, léisst vläit bei der eelerer Generatioun e bëssen esou en Hm, a wat ass dat doten dann? Éischtens emol, se wäerten et net verstoen, well ganz vill Leit verstinn och keen Englesch, ne, wann et elo Musek ass, wou vun ausserhalb kënnt, ne. Obwohl Englisch da trotzdem stark etabliert also ganz Indien aber hab se schon den groß ja was ne ja ja ja ja am Land vielleicht trotzdem Mann ja ja ich, ich meine nee. auch sowieso dat sie auch de de Regionen wo äh, de Bands die mal hai op als erlöscht hun dat die kommen entweder obwohl die mecht auseffektiv aus dem Süde kommen äh, dat die kommen aus der Großstadt also ja, en, ja. en aus dem Duwe oder so den de ging den wahrscheinlich noch nie eppes aneschters héieren wéi eng Sitar, wou den Noper spillt. Das ja, fand, das fand ja, ich die mega krass Approche. So, weißt du, das, wie du siehst, die Bull ist so fest, also so tight. Die Bull und Tradition an nun, ich kenne das, das gab es schon immer und es gibt nicht anders. Das. Ich meine, die Leute stellen sich keine Frage, ob es andere Musik gibt. Nee, die, die wollen das gar nicht wissen, wahrscheinlich. Nee.
Wann een natierlech dann och kuckt, wéi d'Situatioun an Indien ass, hu leider genuch vill Leit aner Problemer, wéi sech e Musek ëmzekucken. Ja, ja.
Wéi gesot, dat ass e Land mat enger mega interessanter, enger wierklech super, super interessanter Geschicht, awer och ganz, ganz, ganz vill Problemer, déi do entstanen sinn. Ja, ja, ja. Ech mengen, wéi s de gesot hues, eben duerch d'Kolonialherrschaft vun England an. Äh, ich mein, den No ass och vill Schlëmmes nach geschieet. Ja, ja, ja. An, mhm. wat, äh, wat mir awer eis zweet opgefall ass iwwer bei der Recherche, da ass dat äh, ganz vill Extreme Metal an Indie kënnt. Ja. An, äh, ich mein, da kann effektiv dorop zréckféieren, dat dat Land äh, vill Probleme huet mat, mat Armut oder mat Korruptioun an hei an doge. An dat einfach eng eng so eng Art Jugendbewegung ass äh, vu Läit, déi einfach de Case hunn ja. eng, eng Rebellioun géint de System hunn se. Ja. An ech mengen an engem Land wie Lëtzebuerg mé wësse fir wat ass ma Mettel lauschten a gären an och zum Deel Mettel hei maachen. Mär wëllen eis auskatzen iwwer d'Problemer wou anerer hunn, mee ganz oft si sinn d'Problemer net sou extrem wéi bei hinnen. Mee déi jäizen mhm. dann zum Deel effektiv an an d'Fräiheet also an d'Natur eraus oder déi Leit wou sollen héieren sou. Mär sinn absolut onzefridde mat dem System an du hues et gesot, eng jonk Beweegung. Dat hues du gutt gesinn, wann s de sou Fotoe vun äh, indesche Festivals kucks. Do mm, ja, ass et selten, ja. dass de gesäis, dee vläit méi al ass wéi mir gell. An mir sinn der Mëtt Mëtt 30 gell, also ausgangs 30 méi mi eeler gesäis de net, dat ass irgendwie nee, dat ass sou.

An dofir fannen ech ëmsou méi impressionant, dass zum Deel dann heiansdo Bands eben wéi, wéi ech mengen elo, ech sot mol déi bekannteste Metal-Band aus Indien, Bloodywood, wou iwwer déi lescht Joren wierklech bekannt ginn ass mat hirem éischten Album, wou massiv produzéiert ginn ass a wou Indesch dra gesonge gëtt a wou Indesch Instrumenter derfir kommen, wou ech mer da soen, okay, dat ass e Statement, gell. Ja, ja. Ech mein, ass wahrscheinlech dat grad wat déi Band vläicht e bësse méi heier an der Géigend oder der westlecher Welt e bësse méi schmackhaft mécht, ebe grad well déi ähm, ja. traditionell Instrumenter dra sinn. Ja, ja. De, de Folkaspekt ass dat net lo ähm, an en Lokéint mat Bollywood vergläichen. Bollywood ass iwwerluedet mat ganz vill A ganz laang an ganz äh, ganz faarweg Kitsch, ja, ganz, ja, ganz viel Kitsch eben an, an hei fan ech wie du sees du dann verschieden äh, äh da wars oder se Drums oder oder och Steetar dann oder dat dat mir dat schläift am Fong ass dat so de Song ass de gut mé mat denen Instrumenter mat dran gëtt de Song zu enger Perel geschlaff an steet mhm. negen achte Sto an beweist u sech dass das Indien méi Talent an sinn vun Metal huet. wéi déi meescht mengen, wat och iergendwou logesch ass, wann s de näischt driwwer lies. A si hu meng ech hunn och eng Chance, datt se bei engem bei engem europäesche Label sinn. Dat heescht dat ass scho rëm eng aner Saach gell ne?
Esou eng Band ech weess net op se schonn do waren, esou eng Band déi kéint ech mer och virstellen, datt se sech wann enker op engem Festival wéi Wacken kéint spillen oder esou. Kéint ech mer virstellen, kéint ech mer virstellen. Ech si mer net sécher, vläicht waren se esouguer schonn do, ech hat dat net gekuckt gehat. Mä jo, definitiv sinn déi on the rise awer. Jo, jo, jo.
Mä ech denken, dat gëtt en, dat wäert eng Band sinn, déi sech lo do en éischt mol en Denkmal gesat huet am Sënn vun, hei kuck, bei eis gëtt et eppes, wou vläicht keen drun denkt an och eben déi Leit, déi op indesch Metal-Festivalle ginn, Inder eben, déi, déi da soen esou, wow, mär sinn awer déck stolz, dass mär eng Band hunn, déi et no bausse packt. An dat motivéiert jo dann ja. indirekt och erëm vläit nach méi Musiker, wou sech net trauen, nach méi ze man. A vläit wann déi dat kënnen, da kënne mir dat och. A lues a lues dréit sech de Ball an dann kann vläit eppes, eppes Wonnerbares dorauser kommen. An och zum Deel net de System westel lo net domat ännere, wann no bësse méi Metal geläscht gëtt, mee d'Hoffnung stief fir läscht, mengen ech, ne? Natierlech, natierlech. Ja. Mee si sinn awer net déi eenzeg Band, si just nee. eben mat déi bekanntesten weltweit aus Indien muss man so ne mhm. äh, das hier run eben Ufang 2000 da ugesperrt gehabt äh, ich mein, eng von den echten aus der Zeit sind Demonic Resurrection ja äh, die rengen Death metal machen, ja, die, die noch haut immer götz. Ja déi si gäil, déi si richteg gäil. Ja, ja. Deelweis ma déi nei Saache sinn och esouguer e bëss méi proggy, kann ze soen. Ja. Bëss méi progressiv. Äh, gäil Band, definitiv gäil Band. Hm, ja, ja.
Ja, oder wien hunn ech nach lo fonnt, wo wo äh, och ganz oft genannt gëtt ass Sky Harbor, och so eng progressive Ah, ja. äh, ah, Me- Metalcore Gent Band, wou's doch lo Dir hues de wahrscheinlech och schon héieren, Mir dës da nie d'Fro gestallt, vu wou se sinn, well se eben ja. gut produzéiert sinn a well se eben äh, ja ah, wie de recht klinge wëlle lo net zo méi. Se stich net raus an schmengen dat ass eben dat wat vu Blotti wo de wëssen den den Tëppelchen op den i getraff huet wees de mat dem Folki no. Aspekt ge. No. Nee, noch gefolt ja. dat waren äh, Cryptos. Ja ja die sind noch ziemlich bekannt ich mein, die doch schon außerhalb von Indien noch schon Konzer gehabt und oldschool Trash. Ja. Dat ka sinn, ja. Dat ja, ka sinn.
Ja, ja. An déi meescht, wéi gesot, déi meescht Bands, äh, wéi mer feststellen, sinn aus dem Süden. An e ja. ganze Koup vun deene komme vu Bangalore, wat eben äh, nach méi déi was wéi Mumbai, dat ass äh, zu den Hotspots vun indescher Metal-Zeen. An äh, du hast jo och dann, wat war et, hast du gesot 2012, ne? ass de Bangalore Open Air Metal Festival an d'Liewe geruff ginn. An och vun äh, der Wacken Foundation äh, gesponsert, wat ech jo dann och an absolut geil fanne ge. An äh, ja. natierlech net ze vergläichen mat engem Wacken. Ich mein, dat ass mm. äh, fir Indien ass natierlech abs Grousses grouse Festival fir si a Feis ass dat zu. So,

Een wous du och kenne geléiert hues dohannen de Spike een ja, äh, ja. vun äh, vun der Famill äh, vum, vum enger Fra hier. Dat och en absolute Metalhead gell an ähm, hien net mé vum do vun gezielt, dat hien äh, hier war och schon do. Bengele Open Air an äh, do waren ganz vill äh, ja, Western Bands fir du gespielt hunn. Mm. An äh, wat der wäert opfallen ass, dat Leiit sinn Éischtes mol also d'Leit wou do hinner kucke gi sinn, déi sinn all Häerzens allerléifst gell. E bëssen ebe wéi déi Metal Zeen wéi mir se och kennen, jiddereen hält zesummen an et gëtt awer alles zerstéiert wann et drëms geet ze moschen gell. Jo, sou wéi et soll sinn. Sou wéi dat muss sinn op esou Festivalen ne.

fir elo e bëssen och dann d'Religioun do mat eranzebréngen, wat jo och an Indien leider grou, leider Gottes e groussen Deel ass, wou zum Deel Leit bremst, ne? Wann s du elo kucks, eng ja. Band wéi Marduk, wou sech selwer och als satanistesche Metal, wat och ëmmer, äh, kategoriséiert, das, das scheißegal Leiit lausren net awer das, das, an dat, dat, dat fand ich interessant eben fir e Land wat esou esou wirklich festgefuer ass an an u sech e puer ja pardon méi puer puer honnerten vu Joren hannen dran ass an der Sënn vun wéis de eng Societéit äh, leede kanns an an opbaue kanns. Ja, méi do ja. sinn dann awer awer Leiit dobäi, déi wëssen dats mir egal Musik ass geil e ka so a Jäize wat de wëll Satan is great fir hien ass dann de Lord Wichnu oder den Ganesha great mir dat scheiß egal Musik ass dat wat zielelt an dat, dat fan stoppen.

Kucks mir jo nach net vill schlëmmes nee, nee, nee. Mir, keng, mir wëss net wien indesche Slam ausgesäit vun no nee. dat mir wirklich nach die Schein seit gesi gehabt von eben den, ja. den Dreieck der kleinen Dreieck den man gemacht und von Delhi Jaipur an äh, Agra ja
Mee ech hunn ëmmer gesot, ech wëll net zeréck. An wat ech méi driwwer nodenken, also ech wëll net nach eng Kéier do bestuet ginn, dat ass, steet ausser Fro, gell. Dat muss net sinn, dat war krass genuch. Mee ech wëll net soen, ech fille mech dohinner zeréckgezunn, mee ech fannen dat Land huet esou vill Facetten an esou vill ze entdecken. An dass eebe just, dass et leider hannert deene Klischeeën, wou leider och zum Deel Realitéit sinn, Dat kann net aus dem Schied eraus ne. Ja ja, ja, ja. ich mengen das doch so ja.
geschéien. Nee an ech denken dat auch dann eben do duerch so Metalband se deck schwéer hunn fir well sech net wees wie se sech sollen uleen, well du kannst dann einfach so bei eng eng indisch Fondatioun goen oder den indische Staat hëlleft da also wie hei verglieset gell oh Göneicht gell christ se kreisen an halt back gell. Wann iwwerhaft wann iwwerhaft.
Das äh, Indien ass komplex. Ja, ja, ja, ja. Ich will net so dass en en en ja e Land wat ze viel krass han dra bliwen ass, aber ja, ja wie gesot et huet sinn Problem an gesot huet soviel Schéiferzetten, dat so wannerschéint Land gell. Mä ja, et huet definitiv sinn Problem an. Jo, an ech mengen, fir e klengen Input ze ginn, vun Delhi bis op bis op Agra si gefillten 270 Kilometer, brauchs de wéi laang? 8 Stonnen? 8 Joer! Jo, gefillten, gefillten 1.000 Joer! Gefillten 8 Joer, oh Gott!

ja, vum Bus war auch net die allerbescht nee, well einfach kein Götz ge Gött einfach keng nee, ja wat waren definitiv Experizen an wat mengen ich bei so Länner an ich denken dass man noch op einer Länner sowieso an denen äh, Episoden hei och op so ähnlich Situationen werte stoße wie du auch schon ja, du viel, ja. das aber immer um so e méi interessant wann den Chance für so Land besichen zu gehen Wann s de heem kënns dono, dann stells de der awer d'Fro esou, Ohh, brauch ech wierklech elo e neit Puer Schong? Oder brauch ech wierklech elo, brauch ech wierklech elo dat doten? Ah nee, nee, am Fong hunn ech alles. Ja, ja. Dat, ass, dat hält zwar leider net laang un, well mir selwer an enger ultrakapitalistescher ähm, äh, kommerzieller Welt op gewues sinn an och liewen. Mm. Mm. Mais et deet gutt och no bausen ze kucken. An ech meng dat ass jo mat de Grund wieso ma wëllen och verschidde Länner hile schon wat wat hun eugel scho gemet. Schun der lo total vergiers. Lëtzebuerg schon ugefaangen ja, richtig, ja. bei Japan.
Ah, ja, richtig. Man der Fäerten Réien ze hat. Effektiv, jo mir hunn e bëssen do, do gelappt. Mir haten och effektiv vergiess, dass mer se bis gemeet hunn. Ja, mir hunn nach vill geplangt, mir hatten noch- noch nach vill Ja. op der Lëscht stoen, mä mir, mir wëllen dat an Zukunft e bëssen méi nach duerchhuelen. So. Ja, ja. an Sief ech- et d'Nopeschlänner, sief et Europa, sief et egal op der Welt, ich mein, gëtt esou vill ze zielen. Ja, ja.
Ich mengen, ich mengen, wann du, wann du kucks, äh, mir hunn ähm, Mir hunn eis elo eben och zum Deel fir Indien entscheet, well mer selwer do waren. Dat ass natierlech, dat gëtt nach méi Appreciation an du kanns et vläit méi novollzéien oder méi einfach novollzéien, wisou verschidde Situatiounen esou sinn. An eben och, dass du weess, ah do hannen do ass eng Zeen, déi déi probéiert eppes ze maachen. Mir waren nach net iwwerall op der Welt, wäerte mer warscheinlech och net, well si mer emol éierlech,

Wär och wichteg. An dann ass absolut de Klassiker erëm. Ne? Eben, war der riesescher Metal-Geschichte. Ja. ja. An es ja och, es ja och gespannt, wann wir eis un déi all drëm Länner eruwoen, wo dann eben, ja, vielleicht sogar nach manner Metal lebt wie lo an Indien, solle mal Länner wie Israel oder so. Oder ja. wo aber definitiv Leute sinn, déi Metal-Musik machen, mais wo

Nee, absolut net. An domat, äh, jo. Namaste, my friend. We see you very soon, ging es so, ne? Absolut.
An dann bis geschwind. Und dann, merci für den Nulauschterem. Und wir hören uns geschirren. Bye.
Amen.